Bore da! Helo! Symau bawb! Ydych chi'n iawn? Mae'n fore ni llun! Woohoo! Wythnos rhif, be wedwn ni, 15 o dod ei mi ar-lein! O, ni di mwynhau, cael chi gyd yn ymuno, dyn ni. Uh, pwy sy'n ôl yn ysgol, sgwn i? Ydych chi'n ôl yn ysgol heddiw? Os, uh, gyda chi wythnos ddaw, wythnos diwetha, Ydych chi'n gwylio yn yr ysgol? Rhowch o bod, mae pobl yn dechrau clocio mewn sydd yn hyfryd. Lyflu weld chi gyd eto yn ymuno. O, oh, mae sioe llawn hwyl a spryd yn ni heddiw, yn does, Sian? I ni'n mynd i fod yn gwneud llwyth o bethau. Ni'n mynd i, ni mynd i wneud y gystadleuaeth offerynnau eto. Felly fyddwn ni'n chwarae lot o offerynnau. Os ydych chi Be sy angen? Clychau. A beth arall? Glockenspiel. Bosib bod dim glockenspiel i fod yn deg. A triongl. Yna dewch â nhw mewn i'r stafell nawr. Os na, peidiwch poeni, ond fyddwn ni'n ware'r gêm a gen i weld os yw Sian yn gallu dyfalu pa offeryn i ni'n defnyddio. Ori te, beth ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i fod yn canu bore da, ffrindiau, Ni'n mynd i ware'r gêm cuddio dan y sgarff! Beth arall? E, fferm tatgi ac ati, mynd ar y cyffil, dacw'r tren, lawr yn y jwngl a lot o bethau eraill. Felly, bob... Ie, yeah, na fe, felly mae llwyth o bethau dyn ni. Felly rhowch o bod i ni o ble chi'n gwylio a pa un o'ch hoff gan chi. Beth yw'ch hoff gan chi hyd yn hyn I ni wedi perfformio. Reit, dwi'n mynd i weld pwy sydd wedi clocio mewn hyd yn hyn. Helo, bore da, bawb wrth Mabli a Martha, helo i chi. Bore da, ni'n barod i ganu, mae Osian ac Elis yma, helo. Bore da wrth Bi, helo i ti Bi, sut wyt ti? Reit, gen i weld, dyma nhw. O, bore da wrth Bi, na fe, mae pawb yn barod i ganu felly. Hefyd, sy'n rhoi mewn hyn. Gret, gwych. A wedyn ni byddwn ni hefyd yn neud, o, can newydd, dyn ni ddim wedi canu hyd yn hyn i chi, Tyriaw dy Jwngl. Beth yw hoff yn ni fel chi yn y jwngl? I fi, dwi'n hoffi mwnci, mwncionn. Felly, pa fath o anifeiliaid eraill sy'n byw yn y jwngl? A wedyn byddwn ni'n wario gêm, bwnis yn cysgu, amser ni gyd gysgu, cyn i ni wedi hwyl fawr i bawb, iawn? O, reit te, ydych chi'n barod? Ar ôl tri, un, dau, tri!

chi gyd! A ni'n mynd i roi tro.
A chroeso i Doremi! Na fe, reit! Da iawn, mae Trystan wedi dweud i ti llwyddo'r caneuon i gyd, so sdim surprises dyn ni o gwbl. Na, dim o gwbl!
Dim o gwbl, dyna ni.
So fawr da, ni'n mynd i wneud gêm nawr, ceithio dan y sgarf, so dyma cyfle i chi gael eich sgarf mas, we're gonna hide now and dress that scarf, so this is your chance to get your scarf out. Na pa liw ydw i'n mynd i ddewis heddiw, what colour am I gonna choose today?

Ch'mod pan chi ar wylie ne' rwbeth a ma'r haul yn twynnu. Reit. A mae oren hefyd. Mae Esyllt moyn dweud bod hi'n edrych mlaen i ganu lliwiau'r enfys. O! Bore da hefyd o Llei, helo i chi, helo Esyllt a helo Llei. Bore da wrth Wil o Gaerffili, helo Wil! Uh, bore da, oddi wrth Thomas Llywelen a Jack, helo boys! A helo Holly, fi'n nabod mami, helo i chi gyd. A maen nhw'n gwylio yn yr eglwys newydd fi'n credu. Bore da,

Mae Dot yn gweud, Pinc i Osian a Melin i Els Elis. O, lliwiau, lliwiau hyfryd.
Da iawn. O, reit te. Dyna ni, so ni'n mynd i'n fynd am dro heddiw i fferm Tad Cu. Nawr, be yw eich hoff anifeiliaid fferm? What are your favourite farm animals? Tryst? Ar y fferm, wel fi'n licio ci defaid, defaid hefyd. Ie. Fi'n licio moch- fi'n licio'r mochyn. So ti'n hoffi nhw gyd?
A, maen nhw gyd yn hyfryd. Ceffylau, o, pob un. So ni'n mynd am dro i fferm Tad Cu a ni'n mynd i gwrdd â'r anifeiliaid i gyd yn ystod y gan yma. Ti isio fi ddewis un? Ie. Fi'n mynd i weud yn hoff anifail ar y fferm yw'r... Ceffyl? Falle'r ceffyl, er bod nhw'n ma nhw fawr yn nhw, ma nhw'n gallu bod yn frawychus, ond ma nhw yn anifeiliaid hyfryd. Be dy hoff anifail di, de? Moche! Ah, gormod o jokes!
Hei! Awn am dro i fferm dad cu,

O, lot o anifeiliaid hyfryd, nôs. Be sy'n dda, o, be dwi'n hoffi hefyd yw, mae 'na sawl sŵn yn dos i ambell i anifel. Ie, oes. Er enghraifft, mochyn, allwch chi fynd swch, swch, swch, swch, neu allwch chi fynd neu allwch chi fynd oink, oink, Neu allwch chi oink, fynd, neu lle ti "Achoo!" jyst yn achoo, bendith! A wedyn ceffyl, allwch chi fynd neu, neu

Oedden ni'n fach crac yn do fe? Oedden ni'n un bach crac na? Ie ble ma Sheffield di mynd sori? Beth am i ni gyd drio neud sŵn ci yn cyfarth? Ci ci hapus wff wff wff ci ci sy'n grac Grêt! Gwych! O, gen i weld pwy arall sydd wedi sgrifennu ato, mae gweud helo! O, fi ar yr un anghywir fan'na. Dewn ni weld! Fel ti, ie, ie, ie. Na, gyda money. 16 wythnos mewn a mae Tristan dal ddim yn gallu gweithio'r technoleg!
Bach o disco bor yma. O, mae Evan yn gweud dwli ar y puppets! Ie! A i ni yn hefyd, maen nhw'n rhai hyfryd, yn dyn nhw. Helo i bore da i ti, Evan! Bore da wrth Malia Anais. Anais? An, Anai, Anais! Rhowch wybod, fi Siôn Gwyna'n anghywir, ond helo i chi'ch dwy, Mali a Nais. Bore da gan Nancy ac Ayla, helo, bore da. Helo wrth Mari Alice, bore da i ti Mari Alice. Hoff gan Lili Wen a Eliza Mary yw Mr Air! Oh, hey, Mr Air, ddyndr goch, gwyn a gwir. A diolch i Mei Gwynedd wedi rhoi caniatad. O, oh, chwarae teg i ti. Ie, yeah, o reit, e, gret. Felly mae lot o syniadau ni, felly ar gyfer sioe ddydd iau fyna, yn does, Sian? I wneud y goreu am yr 16 wythnos diwetha. Nawn ni fynd ati i chwarae gêm offerynnau ni. Syniad da!
Nawr, nawn ni, o'n ni wedi chwarae hwn wythnos diwetha, a beth sy'n angen chi wneud yw gwrando ar synnau'r offerynnau, a wedyn cael llyged a dyfalu pa un mae Tristan Ond dim wneud hwn, peidiwch cael llyged fel hyn. Oh, na. So, nhw'n i ddechrau off, yr offeryn cynta yw'r Glockenspiel. A mae un ni fel sharp crocodile. Yn dwi? Snap, snap, snap. Felly. So mae fach, mae'n swnio bach fel piano, yr un, yr un node.
Chi'n clywed hynna? Felly yeah, gloc yn sbio. Yeah, Nesa, offeryn. Ewr, clychau.
Ww, clychau, diolch. A'r un ola yw'r... Tyrionol.
Amser cinio, neu... Swn fel clychau'r eglwys. Da iawn, yeah.
so mae dyn ni'r gloc yn sbio. Iawn.

A falle tro nesa nawn ni fynd am dro ar tractor, falle wythnos nesa. Lot o dractor gwahanol, lliw ie. So we've been on our farm trip, we've been on the horse for a ride, mynd ar y ceffil. Yeah. And now we're going to go on a train. Ni'n mynd i fynd ar tren i'r Jungle! Pwy sy'n moyn dod ar antur dyn ni? I'r jungle?
I'r jungle.
Woo! A mae'r tren na'n mynd yn barod. Chw, chw! Dacw'r tren yn barod. Cyn i ni fynd ar y tren, Sian, yeah. ti wedi prynu dy docyn? Na, dw. Oce, okay, well, ti fynd i brynu dy docyn. Yeah. Cyn hynny, bore da gan Betsy, Betsy Mair a Mam. Helo, Betsy Hello. Mair a Mam. Ydych chi'n barod i ddod ar y tren, dyn ni? Chw, chw! Helo, bore da o Rhyl! Helo oh, i chi yn Rhyl. Mae yna beth hefyd, yeah. rydyn ni yn y gogledd. Sebastian ac Eliza wrth ei bodd yn gwylio. Helo i chi! Helo. Bore da wrth Jacob a Frankie Rose. Helo, Helo. croeso nôl ato ni. Bore da wrth Eli, Nela, Ie, yeah, o'n i bod yn dweud Boaz. Mae yeah, Nela Boaz all nhw. Nela, Iowan a Owain. Helo i chi. A bore da wrth Rhodri! Helo! Helo Rhodri!
Rhodri! A ti di dweud o helo gan Annabello? Na, dwi ddim.
Nes, ges i ddim y negs na. Bore da! O, Annabello, croeso wallt! Ie! Woo! Helo i chi gyd. Reit, nesa! Pa mor y tren? Fel mae'r tren yn mynd fan hyn.

But she still all, loves all these songs and is singing along. Tristan well, I'm 39 nearly, and I still love all these songs. Pa, gobeithio bod chi gyd yn ymuno mewn. Yeah. Gret, yn dweud, e? hyfryd. O reit te, mlaen â ni. Okay, so rhywun gan nesaf yw'r uh, Lawr yn y Jungle. Uh, sef y gan Saesneg Down in the Jungle. Oh, yeah. So, um, Down in the Jungle.

Golchi tan bo'r dillad yn lan i'r diwedd y gan. A wedyn, os oes unrhyw anifeiliaid wedi dod mewn... Ww, ie, na wel. ...allan ni adio nhw mewn. So if you send in any of your favourite jungle animals, um, we can sing them. If, os na, nawn ni wneud crocodile a falle neud e. If not, we will do a crocodile. Na ni, o reit.

Golchi tan mo'r dillad yn lan. Iew! Mae'r neidr fan hyn, a'r teigr yn gweud helo! Da iawn.
Dyma le ni'n ffendio mas bod pobl yn wedi rhoi lod mewn. Oh, da ni'n hoffi moncio, da ni'n hoffi llew, mae lot i dod mewn. Oh. Ond ti'n gwybod, Dot, mae llew yn dod yn y gan nesaf. A mae monci Natasha yn dod yn y gan nesaf hefyd. So paid a poeni, ni'n mynd i gael...
Monci.
Diolch!
Ble mae'r llew, druan?
Mae fe, dim llew dyn ni, byddai'n oh, gyda'r awesome, teigr.
Teigr bach, yma? Ie, yeah, a'r crocodile, fanna. Da iawn, so yn y gan nesaf yma, chi di gweld triawd y bia. Ni di newid i ni triawd y jungle. Ac yn y gan yma, mae'n chi ddewis sŵn dych chi moyn neud. So, Ooh, okay. Mae, ww, ww,

Ie, eliffant, ie, gwych! Kraw kraw, mae bro Gawod yn y jwngl yn does e? Ie, oes, ond mae'n llwyth Sian, oes, ti'n iawn. O, rei, Mari a Jack yn joio'r canu, o, helo Mari a Jack! Mae Dot wedi gweud llew, gyda ni llew mewn, do. Dyna ni. A mae Natasha wedi mwncïod, felly gyda ni'n mwncïod mewn, gret! So dyna ni, ni di bron ar ddiwedd yn sesiwn ni, mae cwpl o gyneuon dyn ni ar ôl. Ie, mae di hedfan eto heddiw, byddwn ni'n ôl ar ddydd Iau yr wythnos yma yn neud sesiwn fyw o um, caneuon o gwmpas y piano. Os oes unrhyw caneuon o'ch hoffech chi uh, glywed rhywch o bod yn ni, os uh, falle rhoi Disney newydd hefyd, falle allan ni adio rheina mewn. And we'll be back on Thursday with all our songs around the piano. Ni'n mynd i orffen off, ni'n mynd i wneud can, bunnies bach yn cysgu. So this is the song Sleeping Bunnies in English, a ni wedi cyfeithi mewn i Gymraeg. So mae fe fel, bunnies bach yn cysgu, cysgu, so dyma le chi yn gorwedd ar y llawr. Fi'n mynd i gysgu ar y piano.
Cysgu, cysgu, wedi blino'n lan. Rhaid ei deffra beth am can, gan ei can. Iawn. A wedyn, ni'n mynd i wneud hop o'n i bod ni pawb wedyn lan yn hopio yn barod. Ww, gret. Fi'n mynd i orwedd a defnyddio Beti i'r fuwch fel clusto. Oce. Iawn.
Iawn?

Wel, hwnna yw...
Manylion i ddilyn.
Manylion i ddilyn. I'w drafod. Ie, yeah, ond mae'r... Mae'r ardd yn cael ei wneud ar hyn o bryd, a bydd digon o le falle i ni wneud sioe fyw yn yr ardd. Our garden is being renovated currently and there might be enough room for us to do a live show in our yeah, garden. Yeah, that'd uh, be great. Follow the Facebook page for more details. Na ni. So ni'n mynd i wneud hwyl fawr ffrindiau, ti'n barod Chesi? Helo Sian, mae Sian yn gweithio'ch mar iawn. Hwyl fawr ffrindiau, gobeithio bod chi wedi mwynhau.